מסכת שקלים פרק ד' משנה א', זאגט די משנה התרומה מה היה עושים בה, וואס האט מען געטון מיט די געלט פון די תרומה, וואס מען האט געזען אין די פריערדיגע פרק אז די אלע געלט וואס אידן האבן געברענגט אויף מחצית השקל האט מען אריינגעלייגט אין איין צימער אין א לשכה, און שפעטער האט מען געברענגט דריי פושקעס דריי מאל א יאר, און מען האט ארויסגענומען געלט אנגעפילטע פושקעס, דאס האט געהייסן תרומת הלשכה, מיט די געלט האט מען געקויפט קרבנות, זאגט די משנה וואס האט מען געטון מיט די געלט, איז די משנה מער מפרט. לויט שכם וואו מען האט געקויפט אין דעם צמידים די קרבן תמיד כבש איכה תעשה בבוקר כבש איכה תעשה בין ארבעים אי מוספים יעדע יום טוב איז דאך דא א מוסף פון פסח פון שביעות פון סוכות פון ראש השנה יום קדוש יעדע האט זיך זיינע מוספים ונתקיים אין די נוסחים דאס הייסט מען האט געברענגט וויין מיט יעדע קרבן און מען האט אויך געדארפט ברענגען מנחות מנחות דאס איז כולל אין די נוסחים. דאס הייסט יעדע קאפ האט זיך געהאט וויפיל מעהל מיט שמן וויפיל מען ברענגט. אויך האט מען געברענגט העומר, דאס איז די מנחה צו עומר וואס מען האט געברענגט א עשירית צו עיפו, די ערשטע טאג חול המועד פסח חול המועד פסח האט מען געברענגט א עשירית צו עיפו פון די נייע מעהל, און מען האט ארויס גענומען א קומץ געלייגט אויפן מזבח די איבעריגע האבן כהנים געגעסן, דאס איז די קרבן עומר. שתי לחם דאס איז צוויי ברויט וואס מען האט געברענגט פון די נייע חיטים. שביעית, צוזאמען מיט דעם וואס מען ברענגט שני כבשים, איז די שטיי א לחם, ולחם הפנים, די לחם הפנים וואס מען האט געלייגט יעדן שבת אויפן אויפן שולחן אין היכל, און מען האט עס געטוישט יעדע שבת, וכל קרבנות ציבור, און אלע קרבנות ציבור, זאגט די בת ענירה, דאס קומט מסביר צו זיין אז אויך די קטורת האט מען געקויפט מיט די געלט. זאגט די משנה נאך א הלכה, שומרי ספיחים ביי שביעית, שמיטה, האט מען געדארפט אויך האבן די עומר מיט די שטיי א לחם דארף מען ברענגען פון. צביה וואס איז געוואקסן אין ארץ ישראל, און ס'איז נישטא און שמיטה איז דאך נישטא קיין, טאר מען דאך נישט איינפלאנצן קיין נייע צביה אין ארץ ישראל, איז ווי קען מען האבן נייע צביה פאר די אוימען און שטיי הלחם אין די יאר פון שמיטה, איז די עצה אז מען נעמט צביה וואס איז שוין איינגעפלאנצט און געווארן פאר שמיטה, און ס'איז געוואקסן פון זיך אליינס, דאס הייסט ספיחים, ספיחים הייסט ס'איז געוואקסן פון זיך אליין. איז אויב מען האט מען האט געוויסט א געוויסע פלאץ וואס דארט איז דא טביה וואס איז געוואקסן וואס איז שוין איינגעפלאנצן געווארן פאר שמיטה און דאס איז געוואקסן האט מען געשטעלט א שומר זאל אכטונג געבן אויף דעם און די שומרי ספיחים ביי שביעית די וואס האבן אפגעהיט זיי האבן אכטונג געגעבן אויף די ספיחים דאס וואס איז געוואקסן פאר זיך אליין אין שמיטה זיי האט מען זיי מוז אכטונג געבן כדי מען זאל האבן מעל צו ברענגען די די עונה מיט די שתי הלחם. זיי נוטלען שכרם מיט תרומת הלשכה, די מענטשן וואס האבן אכט געגעבן האבן אויך מ'האט געדארפט צאלן פאר דעם, זיי האבן אויך גענומען געלט פון די תרומת הלשכה, דאס איז אויך איינע פון די זאכן וואס איז ממש פון די קומונות און מ'נוצט עס פון די געלט פון די פושקעס, פארשטייט זיך אז די אנדערע די אנדערע זאכן איז עס נישט שייך, עס איז נאר שייך ביי די עומר מיט די שטר לחם. רבי יוסי אומר, רבי יוסי זאגט מתנדב שומר חינם, מ'האט געזוכט א מענטש וואס איז זיך מתנדב, ער האט זיך צוגעשטעלט דאס צו היטן בחינם, ער האט אכטונג געבן בחינם, מ'האט נישט געדארפט צאלן פאר דעם, מ'האט געקענט נעמען א מענטש וואס זאל אכטונג געבן בחינם. אמרו לו, האבן חכמים געזאגט, ניין, אף אתה אומר, אויב אזוי האסטו צו זאגן, דו ביסט דאך מודה, שאינן באין אלא משל ציבור, דו ווייסט דאך אליין אז די עומר שאתה עליכם מוז געהערן פאר'ן גאנצע ציבור, איז אויב ס'וועט זיין דא א איד וואס ער האט אכטונג געבן בחינם, קומט אויס אז ער האט א חלק אין דעם, און דאס איז נישט ציבור, פאר'ן ציבור געהערט לאמיר זאגן זעכציג פראצענט פון דעם. די איבעריגע פֿערציק פראצענט געהערט פאר דער איין מענטש, דארף די גאנצע געהערן פארן ציבור, אבער דער ר' יוסי האלט אז ס'איז נישט קיין פראבלעם, ווייל ער קען עס אוועקגעבן פארן ציבור, קרבן יחיד משתנה לשל ציבור, אפילו ס'געהערט פאר א יחיד, ווען ער גיבט עס פארן ציבור, גיבט ער עס גוט אוועק פארן ציבור, אבער די באטעניער זאגט הלכה אזוי ווי חכמים אז מ'מוז צאלן פאר דער וואס גיבט אכטונג.